Later on, up for two person that water. my naija pipo don bring una ogbonge bishop news tori my name na nehi emeka sharparly yarn una some tori wey be say e just happen. di staff of di abuja urban mass transport company don come dey do anogri protest because of dia oga wey be di managing director of di company wey im name be mr najib abdulhassan say because di fct minister wey be nyesom wike on Wednesday, September 27, 2023, order say make dem remove all the heads of the agencies dem wey dey for inside Abuja and the parasata dem to make all of them comot from their position. And on Thursday, September 28, 2023, na im dem do this I no gree protest. Ekalaba police don arrest one Okada rider wey be motorcycle rider say because he go beat 30 years old taxi driver wey im name be Fimbe Thomas take kpai on Wednesday, September 27, 2023 for inside Tunjuwada community, that just not local government area of Plateau State as the motorcycle driver come out to come talk o. say because the taxi driver use him own motor take jam him own okada na im make two of dem take get this ogbonge gbege. federal goment don come dey make sure say nigerian labour congress and trade union congress dem no go go di nationwide strike wey dem plan say dem go do on october 3rd 2023 as federal goment don invite di labour leaders dem say make dem come for meeting so dem go join body to make sure say dem go settle things and na on friday september 29 in di evening time na im dem put di meeting say dem go do. di lagos state goment don come order immediate effect say make dem lock ladipo market for inside mushi as di lagos state goment come dey complain say because dem no dey obey di environmental laws and dem no dey pack di dirty dem wey dey for inside di market even to pay di dirty money wey dem suppose to dey use dey pack all di dirty dem say dem no dey gree pay and na today september 29 on friday 2023 na lagos state goment order say make dem lock di market.

against di governorship election wey dem do for inside delta state wey make delta state governor wey be sheriff oborowori wen e win di election. di central bank of nigeria on thursday september 28 2023 don come confam say di $3 billion dollars emergency loan of crude oil wey federal goment bin secure for august say na im dem go use to take make di naira take stand gidigba and e go get value. plenty pipo don come out to come dey find one boy wey dem tok say di delta state dey call about police na im pursue di boy take run enta inside one river as di boy come poof by because di boy no fit swim and di river dey for di deeper life road water side inside dat ibeji egbokodo ishekiri community for dat warri south local government area of delta state na im dis gbege take happen on friday september 29

di govnor of imo state wey be hope uzodinma don come dey yarn during wey be say e dey do im campaign as e come dey tell di imo light dem say europeans dem and canadian companies dem say dem don promise e say dem go give dem 4000 jobs for abroad as im come tok say im goment go make sure e go pay di flight ticket of di imo youth dem to travel go abroad to go work as nigerians dem come dey fire badman dey give am say he wey be govnor no fit even secure work for im own pipo for inside im own state

lagos state fire and rescue services don come save one motor wey make di motor no burn fire and di range rover bin get ogbonge accident as e come catch fire but thank god say di lagos state fire service dem dem dey nearby wey make dem come quench di fire and dis gbege happen for ikeja alongo inside lagos state on friday september 29 2023. plenty pipo don come dey vex afta wey be say one woman eh, wey enta inside one chance motor as di thief dem collect everything wey be say di woman carry come wunjure di woman well well wey make di woman come dey bleed as dem come rush di woman dey take go di matama general hospital for inside abuja and di hospital no gree accept di woman wey make dem take lock di door and di woman for inside di motor wey dem put her na so di woman come bleed until wey she come kpai wey make nigerians dem come dey provoke say if

Instead of them to quickly rush this woman and save her life, they are saying there are procedure and process, and they just lock their gates against us. The special task force operation Safe Haven don come show criminal suspect dem wey be say na dem kpai one Mrs. Dorothy Jonathan. Also, dem dey always dey manufacture guns. Na dem also take burn the St. Raphael Catholic Church come even kpai one herdsman for inside Kaduna. And na army na dey post this story on top their X handle. more than 900 immigrants dem don come kpufkpa as dem dey try wan cross di mediterranean sea for dis summer and dat one come be three times number of pipo dem wey say dem kpufkpa last year between june and august 990 pipo dem don come kpufkpa wey be say dem dey miss for inside di mediterranean sea wey dem dey cross enta inside europe. 14 years old school girl and one coach driver don come kpufkpa for inside one ogbonge accident wey happun for merseyside north west england on friday morning. September 29, 2023, and the school bus carried 54 school children of the West Kebbi Grammar School and Cardiff Grange Grammar School, wey dey for inside Merseyside. Yes, na Bishop News O'Clock. My name na Nehi. Make una enjoy una day.